Genesis dal thumnak caang khatnak in caang hleithumnak tiang a cung tlangpi sualnak kong Bawipa Pathian nih a sermi saram hna lakah rul hi a ser bik. Rul nih cun mi nu kha a thawh i, dum chung i a ummi thingthei hi a zeihmanh nan ei lai lo tiah Pathian nih an ti taktak hna maw tiah a hal. Nu nih cun dum laifang i a ummi thingthei khi dah ti lo cu dum chung i a ummi thingthei vialte hi a zeipaoh kan ei khawh ko hna tiah a leh. Pathian nih khi thing khi cu a tlai nan ei lai lo, a tongh zong nan tong lai lo, nan tong ahcun nan thi lai a kan ti tiah a ti. Rul nih cun cucu a hmaan lo. nan thi lai lo. Pathian nih cu bantuk in a ti cu, kha thingthei nan ei ahcun nan ei cangka in amah bantukin hngalhnak nan ngei ve lai i a ṭha le a ṭhalo kha nan hngalh ve lai ti a hngalh caah a si, a ti. Nu nih cun thingkung cu mitthlang ngai a si le a thei cu mitthi ngai a si kha a hmuh tikah a fimmi si cu zeitluk in dah a nuamh hnga ti kha a ruat. Cucaah a thei cu a lawh i a ei. Cun a va zong kha tlawmpal a pek ve i a ei ve. An ei dih cangka in hngalhnak kha an vun hmuh i taklawng an si kha an i hngal. Cucaah theipi hna kha an i ṭhit i an i hruk. Cu ni zan le sanga cun Bawipa Pathian cu dum chung i aa chawh kha an theih i thing lakah khan an i thup. Sihmanhsehlaw Bawipa Pathian nih cun mipa cu a vun auh i, khuazei ah dah na um tiah a ti. Mipa nih cun dum chung i naa chawh thawng kha ka theih i taklawng ka si caah ka thin a phang kaa thup tiah a leh. Pathian nih cun aho nih dah taklawng na si cu an chim tiah a hal. Ei hlah tiah kan timi thei kha na ei dah ra tiah a ti. Mipa nih cun na ka serpiakmi nu nih khan thei cu ei awkah a ka pek i ka ei tiah a leh. Bawipa Pathian nih minu cu a thawh i, Zeicahdah hihi na tuah tiah a hal. Minu nih cun rul nih a ka hlen i a ka eiter tiah a leh. Genesis dal thumnak cang hleili nakin cang kul le cang khatnak tiang a cungtlangpi Pathian nih dan a tat hna. Cun Bawipa Pathian nih rul cu a thawh i, Hi ruangah hin nangmah cu dantat na si. Hi chiatsernak hi nangmah lawng nih na im lai. Atu thawk hin na paw in na lawn cang lai i na eimi rawl cu leidip a si lai. Nangmah le nu cu nan i hua lai. A tefa le na tefa cu ral an si lai. Mi nih na lu kha rial an in zuam lai i nang nih an kedil kha cuk naa zuam ve lai, a ti. Cun minu cu a thawh i, Fa na pawinak i harnak na inmi kha ka karhter lai. Fa na hrinnak i fahnak na inmi kha ka karhter lai. Asinain na va cu na duh ṭhiamṭhiam ko lai i amah cu na cung bawi a si lai, a ti. Cun Adam cu a thawh i, Na nupi bia na ngaih i ei hlah kan timi thei kha na ei caah Vulei hi nangmah ruangah chiatserh a si lai. Na eikhim rawl hmuhnak dingah na nunchung fakpi in rian na ṭuan a hau lai. Hlingbur le belh kha an kho tung lai i ramlak thingram kha na ei a hau lai. Rawl na hmuh khawhnak dingah vulei i na kir ṭhan hlan tiang thlanhripi puak in na cawl a hau lai. Nangmah cu cu vawlei cun sermi na si. Leidip na si i leidip ah na kir ṭhan lai, a ti. Mipa nih a nupi cu a min ah Evi a sak. Zeicahtiah amah cu minung vialte nu a si. Cun Bawipa Pathian nih Adam le a nupi cu saphawn hnipuan a serpiak hna i a aihter hna. Genesis dalthumnak cang kul le cang hnih in cang kul le cang linak tiang a cung tlangpi Adam le Evi a dawi hna. Cun Bawipa Pathian nih khan aa thawh i atu cu mipa hi a ṭha le a ṭhalo a hngalh ve cang caah kanmah bantuk a si cang. Cucaah cun nunnak thingkung hi a banh sual lai i a thei hi a ei lai i zungzal in a nung sual ko lai a ti. Cucaah Bawipa Pathian nih khan Eden dum chung cun a ṭhawl i amah a sernak vulei kha thlawh awkah a kalter. Pathian nih mipa cu a chuah i Eden dum nichuahlei kam ah khan cherubim vancungmi hna le zeitilei paoh i aa mer khomi mei vainam kha a chiah hna. Annih nih cun nunnak thingkung kha ahohmanh nih naih kho hna hlah seh tiah an cawng.